Zawh a panah chuan tihian ka tho ang a, ka in ka hmai te ka peng a ka in bul fai ang a, bul fai a tho ang a, min lo en dawn nia aw.

A school kal zawh hnu lamah chuanin ka check lo. Ka kal ve tu an ti leh palang. Ka kal duh. Khawiha. Peace kawrh. Vawipuia rawn harh hnu hian ti hian kan nufa hoin naute hi kan chhaih kual vel mai mai a, vawipuia hian i nau hi duat fel tuk a, nanau a zu inhnuai a ria vang hianin zingkar lamah hi chuan kan bulah a awm tam vak lo a ti hianin Damian a te a motkawr ka thlak zawh vek hnuah hian keimah ka inthlak ve a, vawipuia hi ka thlak ve leh a tichuan inhnuaiah kan chhuk thla thin a.

Ka hmai ka phih zo chiah a, chuan ka hmai phih lah kha Bawipuia kha naute nen ka kalsan a, mahse naute kha a lo fiam nasa mah mah a bi rawn chho a, pin a la thla daih a, tihian morning skin care routine vak ka nei ve lo a, ka thaw viau leh ka hmai ka phih zo a, sunscreen hi ka inhnawih tawp zel ta a, chuan ka sam ka khawih ngai lo a. Tlâng sunscreen hi ka inhnawih tawp ang a, am tirang em thlâk ang a, inhnuaiah kan chhuk thlâng a, tul tul kan tih ang a, morning skin ah mani a neih zawk se, kan zing lam hun hman dan ka ti dawn a ni, morning routine ringawt hi en tham a ding tawh, chuan hetiang sam ka khawih lem lo ang, ka en thlâk a lai lai kan chhuk ang. Puipuia hi ka hmai phih hlan kha nanau a pin a lo lak thlak sak daih a, a fiam nasa lutuk a tia lo ti tau char char a tihian ka thlem lui ta a. Tihian ka hmai ka phih hlan kha nanau a pin a lo lak sak kha a la ti tau ngat ngat ta a, ka tina en Lea. Lak rawh le. I ta chung pun ama chuan ala pawm thei theuh ni hi. Rawh le. Chuan a ti ta chuang lak loh vel tawp mahse thil te hmu leh a. Kan inthlak tawh bawk a chapal bun rawh le.

Lem. U Filsin.
Lak ti to lo. Oh, a ti tau le to mi a lo. Khu mo lo hi ti. A Filsin e nge kin ka han mu ve te mi te kha. Khu mo. A Filsin e hei helicopter te nei i vua thia mi em. Chana ina khana thu sak chi nge o ma si. Ata tur lak sak ve te la. Oh.

Mah, engei mu mah ngai hmuh ve? Piang taupa ka mu aw, a lang tha teh mah eng lutuk a. Piang taupa ka nih nge mu ve sawi ve loh se? Piang taupa a ni lo. Tunge ni a nih le? Naute. Piang taupa a ni lo a lo ti nih chu hei hian. Naute a ni saw.
Ti hian. Ka hnun man dan chi kim chu lang thei dawn lo ti han a nia.

Engmaw?
Kan inhau ve ziah leh nghal em i tih una. Ape lo ken cha ka ni ka lo pe ka. Lo pe ka ape lo ken cha. Eis.
An in chu an lo te hi hei hian in ape lo ken cha ka ni kha atia Daniel hian.

Zing lam ah hian kan thawh hma thin em avang hianin hun hi kan indaih ang reng reuh lutuk a, chuvang chuanin hmun ka lo phiat a, ih Buaite te unau hian ka hmuh theih lai min ti buai char char a ka kawrah te an pawt a tirah mai kaiah te an tia bawlhhlawh ruhna te an tlan kual pui hrep a.

An chaw ei tur ka siam sak a chuanin Teimiana tih hmuh turin inchungah ka chhoh san hlanin tian an lo ei ve melh melh a, an fel ve reuh lutuk a. Na nau hi ka chhuk leh phei chuan lo ei zau vek tawh a, Bawipuia hi tlem hian a no deuh bik thin a, tawp lamah hian barh hi ngai ve deuh bik thin a. Lian an chawi kham velah khan kan chho nghal a, an school kal turin kan insiam leh nghal a, kan inawm kual awin an harh ve reuh lutuk a, hman beh luih te an ngai ve thin a, Chuan kan insiam sawk sawk a, chuan kan insiam zawh hian keini pawh chaw te kan ei ve nghal a.

Pui pui bye bye. Bye bye. hmm. Pai na ma pur chi na ti kwan. Anu nga chuan na hlau thong deu nia. Hmm. Picture ti vat vat ang. Khan an kal vel leh khanin A hman hmanin tihianin inchhungah hna kan lo thawk a, keiin inchhung ka lo tifai a tihian Notein thleng a lo silh mek bawk a, kan chhungkua hi kan thahnem ve ang reng a tih tur hi a tam ve reng thin a, Teimiane hi a piin a lo awm mek bawk a, tichuanin hemi ka nawh zawh hianin ih Deimiana buar turin inchungah kan chho leh nghal bawk a.

Kan inchei lawk dawn a samte kan khuih piar tha ta na hei tiraw peih teh hetah.

Ka in bual zo chiah a ih ka awm hah lam ve ham ham a nih chhan chu Teime an hah lam afi nasa sawi ta saw a inkhen a chuan hei thawmhnaw cheh tur tam deuh ka nei leh a mahse ka in bual zo miah chuan hei chawhma hun a lo zo deuh duak tawh a camera en dan tur ka tiam lo chuvang chuan in umm video hi kan ti tawp hrih mai anga tihian in Puitete rawn ban hma hian in thawmhnaw te ka lo thlep fill anga. an inbualna tur te ka lo siam fel ang a an mutlan in thil a tul ang ang kan ti leh ang a ka rawn sawi duh chu ihh ka sum dawng ve nasa lutuk a nitin hetiang hi ka hun hman dan a ni reng bik lo a chang chuan inchhungkhur ah te hian ka che hman miah bik lo a ka pui hman loh chang ka pui hman loh chang te ta ma ka sum dawn na thil ka bungraw chah a rawn thlen phei chuan in ihh chaw ei hma atang hian in ti han ka lo buai char char thin a ni vawiin chu-- Ka intiawl deuh a ti hianin inchhungah te eng eng emaw te ka ti hman zawk ta chuanin ih ka sum dawn hi ka phone atanga ka khawih thin avang hian ka vlog reng hman dawn lo a hei tunah pawh ka phone ka khawih daih vangin engmah ka ti thei lo a ih chuvangin min lo hrethiam anga hemi ka vlog hi ka ti tawp mai anga. ih order te lak te ka ngaih ve thin avangin chuan Damian ah muh hi la birthday te school an kal bawk si ati han tih tawp hrih mai ang aw engin ngaihdan comment ah khan lo ziak ula next video atana request tu te neih chuan in lo sawi dawn ania aw umm video te min lo ngaihhlut saka ka lawm lutuk. Mahse, editing tih vel hi hun a hek bakah ka buai ve em em a ti hian ni leng a, ka record ang hi a ngai ngaiin ka collect khawm vek a, ka rawn post stop thin a, chute chu en hreawm min lo tih deuh dawn a, tawi deuh tur a en duh chuan in lo sawi dawn nia aw, min lo subscribe theuh dawn nia, bye bye, thank you.